Hobennan kon ta bai mete atrobe. Awe mi tin algu, pero esaki ta un, bo por bisa un tips, bo por bisa nos por kombersá tambe. Di kosnan. cu antes den bia hopi bia mi mama ta sinta of mi tata ta sinta nan ta papia cu nos anto nan ta bisa duna conseho. Tin bia bo ta porta bo so, bo ta porta bo so, bo ta sinti bo bo so, bo tin problema. tin bia ta tin mester di sen anto bo no sa kico bo tin cu haci. Tur esakinan ta duro, pero tin bia bobo bay fia sensha ke hende tin bia no tin bia bo ta bay conta cu hende bo cos. Anto tin bia bo ta cu scoge. Net e hende no adekua. Anto bo ta kont'é tur bo kosnan. Anto na momentu ke ta bon ku bo, ma momentu ku bo san ta bon ku otro, no tin problema. Aki hopi bia ta ora los haña problema cu otro, bo ta haña cu esun ta tira tur cos na su y otro su cara. Of bo ta haña amigunan, nan ta sali, nan ta bay core paranda. nan ta bebe, bebe, nan ta bai fiesta, nan ta hasi tur loke ku nan por hasi ku otro. Anto ki ta pasa? Ta yega un momentu ku abo ta bai stènsa ora ku bosan ta haña problema. Sea abo of e otro persona of e grupo cu bo ta aden. Anto bo ta mira cu tin ya bo no ta haya solucion. Esaki tambe ta sosode hopi awendia. Bo ta haya hobennan cu nan ta bon bon na cas. Nan ta sali, nan ta bai ku otro gurupunan di muchanan. Anto ki ta pasa? Ora bo ta den e grupo, bo ke hasi pa bo keda kompatibel, kompatibel ta nifiká ku bo tin ku keda konta den e grupo, anto bo tin ku hasi Tur loke ku nan ta hasi, ta bo tambe konta huntu den e grupo? Òf bo tin ku hasi tur loke nan bisa pa bo keda bon den e grupo? Nan ta bisa bon mira. Pero anto ku bo pipia, mama ta papia ku bo. Tata, ta pa ke ku bo? Bo no ta tende. Bo pipia ku ta haña mucha nan, nan ta bota boka grandi ku nan mayornan, anto nan ta hasi todo por todo pa nan. hasi na loke nan ta kere ku ta bon òf loke ku e grupo tambe ta kere ku ta bon. Pero tur loke nan kuma besa ta ora pa fo'i kas, pa fo'i kas bo ke ta bon ku bo amigu, bo ke ta bon ku bo amiga, bo ta hasi kos pa bo tambe konta kuma. Asina bo por sigui menshoná hopi kosnan ku ta sosodé awendia ku nos mes, ku nos hóbennan tambe. Anto ki ta pasa? Esaki ta nifiká ku nos ta bai pone tur nos konfiansa den hende. Tur bo konfiansa den un hende pensando ku ora bo a ñaru nesesidat di sen, nesesidat di un dak, nesesidat di loke sea ku bo sigui menshoná. Na momentu ei bo ta pensa ku e persona ki tabata e kargá bo, bo ta haña tihende ta kargá bo. Si e ta bisa, Eh, ta bo amigu òf Ta bo konosí, ta bo ruman, anto tin bia bo tin rumannan ku ta bisa no rumannan di karni, pero rumannan ku ta kere, ku tin un Dios. Bo por haña ku e rumannan aki tambe por kargá bo, pero, Pabia e ta asina difísil pa bo? Anto, pabia nos no ta konprendé? Nos no ta para ketu ni pa pensa? Anto, mi bia bo ta tuma un desishon ku por ta e no ta kuminí bo ni e no ta yuda bo. Tur hende por hasi fout. Pero, mi ta mira tin hobennan wanneer mi a bisa, nan tatanan mama, ta papia ku nan, hopi bia nan ta haña ku mama òf tata òf tanta, tio, awendia tio ni tanta tin yatin di yunan, ni di nan mama ni di nan tata, nan no ta tende. Anto. Nan ta probá ku tur kos lo bai bon tòg ku nan. Pero, tin bia bo ta haña tambe ku tin hende ta hasi di mas. Tin bia bo por haña un ruman, bo por haña un ruman di karni òf un amigu por hasi di mas. Pero. Abo tambe mester ta konsiente ku tin bia bo tambe mester para ketu pa bo skohe anto tuma desishon pa bo mes. Anto, mi ta bisa tur esakinan, asina mi ta sigui papia oranan largu. Pero, den tur loke ku mi a bisa, bo por saka algu ku bo ta bisa, esaki ta bon òf esaki ta malu. Pero, no tin nada, no tin nada mihó ku bo. Buska un steun den bo parti spiritual. P'esei mi ta bisa e parti spiritual ta hopi esenshal pa abo, pa ami. Dikon? Pasobra na momentu ku nos ku ta hende laga bo kai, bo tin un steun. pa bo bisa, Mi ta konfia riba dje. I ta p'esei, den e bida aki, hopi bia bo ta sinti bo bashí, hopi bia bo ta sinti bo bo so, hopi bia bo ta bisa ta sai, hopi bia bo ta bisa ta laf. Pero si bo Grupo mes, e parti spiritual, lo bo ta kontentu, lo bo ta felis, no awor aki so, maske bo tin tur sort di problema, lo bo bisa, Mi ta kontentu. Anto tin un palabra ma yegi lese den Bijbel, anto e ta bisa cu e paranan di mundi no ta preocupa cu nan comementu ni nan bebementu. E fuminganan tambe no tin problema cu nan comementu Mi nan bebe mena. Ta p'esei nos mester konfia tantu frut bo parti spiritual pa bo biba den balans. Anto manera mi a bisa bo mi a kaba, pa bo biba manera ta den Paradeis ku ta biba. Anto bo pipia, nos no ta sta stil akí nan. nos ta hasi tur sorti kos ménos esaki. Anto ki esaki mi ke kurashado awor aki i pa futuro binidero, wanta e parti ku bo ta kere pasobra nos a bini riba e tera aki pasobra tin un Ser Supremo. Anto e Ser Supremo aki no ta pa laga bo sinti bo mas mihó ku ningún hende, sino pa abo mes. Ta pa abo mes por tuma desishonnan, i ora bo tuma bo desishonnan, nan ta rekto. Den e sentido ku bo ta keda kontentu ku loke bo ta hasi i tur loke ku bo ta hiba den práktika. P'esei e lasta momento ku mi ta tuma pa bisa bo, konfia den e Tata Selestial pasobra e Tata aki e no ta lata nos na kai. Nan ta bisa tambe ku Dios no ta laga su yunan den su kue. Ta p'esei Mi ta curasha bo awor aki pa tuma bo decision cu lo bo sfut bo parti spiritual. Y mi ta plaga bo, anto mi ta bisa bo, mi ta ban tips bo pa lesa Salmo binti tres. E Salmo aki semper den mi bida, no lo spele. Anto, mi ta bisa bo, lese su por tur dia, asina bo ta fut bo parti spiritual. Esaki mi kier a trese pa boso, pasobra mi ta trese tur kos, pero e pidanan aki, ratu ratu mi ta trese nan, pa asina bo ta keda den balans i konfia nos. Tada Selestial ku ta Dios, e Ser Supremo. Mi ta kere ku aki keda e bendishon, God bless you, ke Dios ta bendiga i konseh'e. Amen.